handina kuvarova mama saka vari kuchemei handina kuvarova ndasvika uchivabaya baya zvako handina zvandakuvaita asi zvarakorwadza ndokasvina kamimba kako ukazwa zvorwadza use zvarakorwadza vanochemedzera vanachichemoro chasisine rudo nevana zvisina ndokudzinga kuzoti uloja pano pamba uzoti uri loja pano sori tipfugama pfugama nema utoisa mabvi pasi kamimba akarema inokusinisa kuna zvikuita vanakuva kuva vana sa hazviti zvekutaura sori mwana musori handizvekutaura newe maloja anonetsa ndokuia pano aiwa sori mwana kurega tonakuenda sekuaaa

wonditarisirawo vana vangu mabatiro anongoita vana vako ndizvo unongoita vana vangu handiti ndizvo horaiti mama naivo ndichavaudza kuti vaonewo so kuti maona vanoita kwandiri kuti ndiri mai ndozvavanoita kwauri handizvozvo ah, horaiti mwanangu ndokuona ndadzoka ehoi King Lord. I love you, boy. I love you, boy. Burangiwe! Si Boranga! We are Lapa! Leo Burangi! Asiwa Zandu Gutara! Yei, ndati we are Lapa! Wena! Kwakanaka here nhaimi kwandodaniwa nevana ava nhaimi? Hawatoziva kuti ndiri munhu mukuru. Ah, vana ava vanoda kundijairira zvangu ini. Ah, zvakaoma veduwe. Manya varoja kutadza kuvaka dzimba pano. Itisa. Ah, ivanga singaudi chikudana. Ah, mamuchindisheedza asi munhu wamuri kudana hamusi kuziva kuti munhu mukuru. Munondida nemadanira akadaro kuti zidii? Nana landlord makamira gwadamayo. Kana kutodzokera uye kune akagwadama. Ndigoda ndizwe nemi. Ehe. Ah, imi mundikwanire imi vana imi. Emi ndionerewe inharo kazi. Nota naro na landlord. Dzokera uko. Uye akagwadama panapa. Godamo.
Yes. Murudo ndigodamisa inini here? Murudo ndigodamisa inini. Imhosva here kuita mloja pano? Imhosva. Kana asiri imhosva akati zvivakira imba yako. Ah, zvakaoma chokwadi. Regai ndigodane kwacho.
Chitaura nesu wako godama kwete zvako izvi. Right, chinja ukuita useri ukoko. Saka unoda sisusu titore yadhi susu. Wakagara. Tora tora utore yadhi, tora ana yakachena. Nhai vanhu vaMwari. Ko handiko zvandagara ndichida kuita here? Makatanga kundituma zvipiri ini nini pano. Ah, iwo kipanzwa mukana 5, unomuka ne 5 totona pamunanga kanaka. Zvagara ndozvandandida kutoita wani. Zora vababi.

Handizvo zvaakataura. Aa, ko zvare nhumbu wani. Ah, ko unafika unotsara pasi pasina kudigwa mvura. Oh, ah, dai kuudzwa kuti pamwe kuda vari kusimuka guruva. Ndati ndine nyaya yako yekutaura wakamira. Tangiza. Tangi ndakutotaira. Leo mrongi. Kana wakataona kuroorwa kaiwe. Naini, mungandibvunza zvinhu zvakadaro here? Eh, handina, saka zvine basa rei? Ako kanumbu ndikanaka. Tavirazve. Ane ndokubvunzwa. Ah, imi mindisiye ndizvitsvairire mazviwo aka. Iwe ndakadaro. Ndakadaro nani? Ndakudzinga pana. Ndina pata nazve mota here kuita mroja. Ah. Hey, moza ndidaro nembe yako. Ah. Kubvunza. Ndazvikuti baba anapatira mvura kadabu. Ah. Kurume dzako pfeka zvakanaka.
zvakaoma chokwadi ndakaita zvigarira hangu kumba kwangu imwe miyedzo iyi udaenda panayo ndokudzinga Doda uve wangu, iwe uri ruva rangu. Ah, murongi kayo, ndonoda somvura kayo, nyaya yako yereka, imwe dei chakurovesa. Ah, zvibva katirara utore makuudira apa, tiri kwanaka napano madzaka. Todaona pakanaka sepamwa, itiisa. Yesu, ndindokandichera mvura pano henyu. Izvezvi bhaketi rangu harina kana kutombozara izvezvi. Ndiani umwe kutarigwa kako unomwa mvura semombe. Iwe mani ndatibvara tebudire mavaba maniwe.
Ah, zvakaoma chokwadi. Regai ndinotora mavha acho ndidire. Ah, upenyu hwekulodza uhu vasana. Zvakaoma. Ah, zvakaoma veduwe ah, apa nedumbu rangu irori veduwe ndakurigwa havazvioni veduwe ah. Ah, zvakaoma chokwadi zvaiiaoma chii ira netotoaona kuti ukundizadzadza asi ipapo

Kuchitira wakanyarara ipapo. Mama hakusi kutaura here ko madii wakungonyararawo nemiwo. Ah, inharakadzi kupindira landlord uzvibate iwe ana hunhu wakabva kumba kwenyu usina kuraigwa iwe mangwana uya mhefuti tolana pasina mvura Ah, munhu akadie horaiti ndonozvibisa tepi kudaroka tepi ndazvina ihoyo zvakatama zuwo kwako ndiodatimisa uchapa hwako kurumidza kuvhara mvura usuke tepi ah, wakuda kupinda dzimwe nzira dzakavhagwa itis

handina zvandakuvaita ah, zvarakorwadza ndokasvina kamimba kako ukazwa zvorwadzawo sei zvarakorwadza vanochemedzera vanaerudo nevana zvisina ndokudzinga kuzoti uloja pano pano
kuzoti uri loja pano sori chipfugama pfugama nema kutoisa mabvi pasi kamimba akarema ndinokusunisa kuna zvikuita vanakuva vana handidi zvekutaura sori mwana musori Handizotaura newe maloji anonetsa. Ndokuziva pano. Aiwa sorry mwanangu rega toona kuita sende kwatende ndikatanga. Sura chabviswa mwana nebizokufa. Nhai imi veduwe. Ah, ah zvakandiomera chokwadi. Asi ndambovaiteiko vana ava ini? Chandakatadza chiiko ini pano pamba ini? Ah, nhamo yangu iye kuloja iyi ndodiiko nhai Mwari?